Jien, obsessed kira, bis-serjetà bro. Huma jiklu l-croissants u jitlu l-flawli u inti se tiekol dawk il-pilloli l-blu biex forsi tlaqqaq magħhom.
Kif aħna Islanders u ħaniftħu l-Love Island tal-lum per l-amant Edward taraw daqsxejn.

Anka Kira, dik ta' Jake ta'. Oh Jake iseb Pussy. Ej, teqpax tajdlu Pussy, kien se jagħmel jelek iġditux, kien se jħodlok il-kijana. Yes, Miss Our Chill, we talked about it. Um, and we're chill, issa, as long as I know li Kiana um, she she hija tiegħi, it's okay, don't worry, no problem. Ah, ja volja tatni dak il-wasabi f'ħalqi eh, ma nafx jidirx m'għandi xuftejjek din. Ma nafx hekk minnhom hekk bil-wasabi, ma that's a, a hot sauce for a hot guy. Ifhem bħalissa mhux li tanti der hot guy, eh? Naf, naf, I gradually will deflate, don't worry. Aħjar naf nitkellem. Ma! Eħa eh, naqlalek fidejk, ħan inżel. See you guys. See you bro, chill. U mhux biex inżomm ma' Edward, imma tittielu di għandu raġun, no, ġej kien ossessjonat b'Kira. Fil-fatt aħna rnexxilna niġbru ħafna frażijiet li qal u tinsewx li fi ftit ġranet oħra ikun bil-qiegħda mat-Teletubby jiġi intervistat. Araw x'qal Jake meta kien hemm Joe. Jekk immorru nitkellmu. Ejja nesawru. Allora kif int għalajt? Kif qed ħass?
Ejja. Kif kim qajmin li jien kont f'kopja miegħek, kont kont kontent fid-deċiżjoni. Jiena ħaġa li dejqitni f'dawn it-tliet ijiem, apparti tal-ewwel ġurnata. Għax ma ġejtx jien anke.
Aha. Jiena kif għedtlek kontent bik imma iddejjaqt naqra fid-daw it-tliet ijiem ħa tgħidli you're too needy jew tgħidli Qed tu klingi. Dak kollox ta' ġifieri l-bqija bħala bħala bħala dak li ġifieri kuntent ġifieri minn naħa tiegħi. Għaliex ma rrid intik ċans qatt li nixtieq nsir nafek iktar. Jake, fejn int? Hu, ha, Ha bro! Ha bro! Ma nlaħħaqx bro! Ġib il-banga tal-bieraħ. Għandek raġun. Aħjarek? Iva, Iva. Alright, bro. Isma, kellek toħroġ mill-villa, ux, keċċewk. Ija, bro, ija, ija. Kelli noħroġ għax jien taf xieġrali, bro. Jiena kienet toġobni kira. Imma mbagħad meta jisaj ma riditniex, ma stajtx insib oħra biex toġobni u allura mbagħad kellhom jitfawni l-barra mal-bojs iħobbuni tali li braw. Ifhem iħobbuk. Pero grawk il-barra u iva in a way aħjar għax ma tiqpax obsessed b'kira. Jien, obsessed b'kira bis-serjetà bro. Ifhem, forsi feeling tagħna ta' Jiena ma nafx imma nħobb noħodhom slow l-affarijiet, m'iniex daqshekk clingy mal-girls. Kull ma rrid nagħmel ma' Kira nħassar il-wedding planner, il-karozzi, il-cake, irrid inħassar ehm, l-ħamiem, għax kun ħantajru l-ħamiem, il-kert kallek nħeġġu mill surprise ikanta dik bla tarf, Il-kejk għattu, u li fimni, tu għax tinkwieta. E, affarijiet irdu nħassruhom, imma il-bqija fuq daw l-affarijiet biss, il-bqija naħseb li ma ħadtix daqshekk fas. Jekk qed taħsibni li nobsest, għajdu li ta' guys, ha? Bro, bro, ah! Qed taġġel! Insomma, sa ħajja fjaġġet jemmem, mhux bħal bandla. Il-ħin kollu jidħlu l-complaints dwar dik il-bandla li għandhom għax tgħaġġel naqra biex titbandal biex tiswingja u.
Imma complaints mingħand in-nies fuq is-swinging meta dan huwa programm it's all about the swinging, you know what I mean? Ma nafx xe tħobb taralu jien il-da. Jien nħoss narah għax meta tarah tifhem kif jirraġunaw iż-żgħażagħ.

Mur ara jaraw illi l-għenja xieħa, aħseb wara lilek x'affarijiet daw u se tgħod tagħmel. Huma jiklu l-croissants u jitlu l-flawli u inti se tiekol dawk il-pilloli l-blu biex forsi tlaħħaq magħhom. Wa ħalas. Ara l-bandla. Se taf li jindi l-bandla taqbadni naqadardir. Kollox idar dara l-mari.
Sinjuri, il-programm aħjar jekk jaqafaw għada nerġgħu fis-seba' jekk inti wkoll qed iddardrek il-bandla ħallilna messaġġ. Tistgħu tirbħu rigali grazzi għall-isponsors tagħna. Se naħbu xi ħaġa bejniethom kemm tiktbulna x'inhi.